Ɛɛ mpanyinfoɔ se kwaseabuo ne mentem ho ase nti na yɛsii kɔɔto dan. Ne saa nti no, da no lumba yere panyin ɛfɛ na kosua sɛ wɔtim legal wife ɔte Germany no. Ɔdrage ɛyɛ ɔdɔ broni ne da lumba busua pɛ na ɛfɛ no Kofi Wusu. Ɛne ɛyɛ mmɔkyere koro a da lumba bɔ dihyɛ ɛyɛ transition funeral home ɛde wɔn kɔɔ Kumasi High Court sɛ da lumba wu awu no wɔn ntem ho ase bi ɛnam sɛ ɔdɔ broni no a ɔbɛyɛɛ da lumba ne maid no, ɔno no ɛyɛ ne ho sɛ Dalumba ɛware no nanso mmara kwan so no ɛnte saa. Nti court nhwɛ na wɔn nka biara dɛ ɛmfa mma wɔn. Nti nnura yi a ɛna Team Legal Wife nkorɔfoɔ yɛ a na Dalumba nuabaa panin yɛfrɛ no Nestina Fosu Brempɔm a ɔno ɛka ho bi ɛkɔ pii mu wɔ Kumasi High Court. Na court no tena ase wie no, Nsɛm a ɛkɔɔ so nyinaa no, abusua no secretary de press release aba abɔnten. Tia sɛ The BBC Ghana yɛba abɔnten na press release no a ɛyɛ the family secretary no de aba abɔnten no, yɛba na ɛne wo si nkonnwa na ɛbɛyɛ baa mu na ɛnya ho nteaseɛ yie pa. Nti yɛnsɛe berɛ koraa no, ɛberɛ ni hɔ ma ɔdasani saa. Yɛnkɔ krataa no mu nsɛm na yɛnkenkan na yɛnkyerɛkyerɛ mu na obiara nte ne ho ase. Nti wɔse press release, Widow and sister of the late Mister Charles Kwadwo Fosu confident in ongoing legal proceedings over custody in funeral rights. Nti wohwɛ mu ɔsɛ ɛyɛ on behalf of Mrs. Akosua Sewa Fosu, the widow, and Mrs. Ernestina Fosu, elder sister of the deceased. Ɛna family secretary no ɛna ɔde saa letter wɔ yɛ de aba bɔntene a ɔbɛkyerɛkyerɛ nsɛm a how a nneɛma kɔɔ so wɔ court dan mu hɔ no. Ɔse at the call sitting held today in Ghana, the family of the late Mister Charles Kwadwo Fosu, represented by counsel Mister William Kosi, pursued their case to establish the lawful authority over the custody and funeral arrangements of the deceased. Nti ɛyɛ Team Legal Wife, Akosua Asɛɛwa ne Elisina Fosu no, wɔn lawyer a wɔgyina mu a wɔka mmara de ma wɔn no, yɛfrɛ lawyer no ɛyɛ Mister William Kosi Esquire. Ɔno na ɔrepushi sɛ ɛyɛ Akosua Sɛɛwafo so no, ɔno betumi anya the final authority sɛ ɔno na ɛbɛyɛ kunani na afei Daluma so body no ɛyɛ n'amu na ɛhyɛ transition home hɔ so no, wɔn bɛnya the final authority over it. Ɔsi the case which is before a competent court was initiated by the widow, Mrs. Akosua Serwaa Fosu, supported by the sister of the deceased, Mrs. Anisina Fosu. The family expresses deep appreciation to friends, loved ones, and sympathizers for their unwavering support during this challenging period. In saa case yi akɔda court nipa a wɔmuvu saa case sɛ nipa a wɔde saa case no kɔpie mu court no ɛyɛ Dalumba Ne ɔba a ɔdi kan no sɛ ne yere panyin ni, ɛyɛ akosua sɛw a ɛna nnipa a ɔsɛ ɔbɔ ne kyi dɔm no ɛyɛ Dalumba nuabaa panyin, ɛyɛ Ernestina Fosu. Na wɔda nnamfofoɔ ne adɔfoɔ nyinaa ase sɛ wɔatumi ataa wɔn akyi, agyina wɔn akyi agyigyina pa in all these times. Pending the court's final determination, no person or group

sɛ kɔɔto nya mfa final verdict ɛmɛto abɔnten no abusuapɛn na ɛfɛ no Mr. Kofi so wɔnni ho kwanya sɛ ɔbɛkɔ ɛyɛ mɔkyerɛ dalumbada mɔkyerɛ dalumbada na ɛfrɛ mo transition funeral home ɛwɔ hɔ atwo ɛwɔ akra nti abusuapɛn no Kofi Wusu ɛna ɔdɔ broni ɛna Roman fada obi bia ɔka ɔdɔ broni na abusuapɛn no ho bia no obi bia ni ho kwan sɛ ɔbɛkɔ akɔ yi dalumba mu no ana dalumba body no afiri a ɛyɛ transition funeral home hɔ nom sɛ obi ɛyɛ saa dwumadie no a na kyerɛ sɛ wɔabirikyi ɛyɛ mmara yɛ ahwɛ yi a soboɔ anaasɛ taabo a court bɛtwa ma no atua no ɛnyɛ taabo ketewa koraa the matter before the court seeks to clarify the legal authority local standing of the widow, Mrs. Akosua Serwafosu, to bring the action. The case has been adjourned to 28th October 2025 when a possible judgment is expected. Nti ɛ asɛm na ɛda court no nyinaa no ne fapem gyina sɛ court bɛ establish sɛ Akosua Serwa ɔno no de ɔbaa Daluba ɛwale no legally Obi a ɔka ho biara no yɛ dua bi ho mmire, ɛyi nkyɛnkyɛn maidfoɔ ne slay queensfoɔ because akɔnhyia sɛ wakyerɛ mu sɛ da no ba ɛware no abusua mu ɛsa akɔ tintim krataa ɛwɔ court ɛwɔ gyaama abɔntene so nti sɛ bɛrima ne ɔbaa kɔware wɔ court mmerɛ mu aberɛ wɔn nsensan krataa ntwitwa saa awadeɛ mu no bɛrima no sɛ ntumi mfa ho nkɔware ɔbaa foforɔ bi ɛba borɔfɛfɛ no bigamy Nti as long as Danuba ne ne ware wɔ Gyama mmara mu na to the best of her knowledge no Danuba ɛne ne nsensan nkrata mu ankanso saa marriage no Danuba nsa ntumi mfa n'akyi ɛnkɔware ɔbaa foforɔ biara. Nti ne nyinaa no sɛ court no enstablishe ɔno no Akusu Asewa ne the only legal wife of Danuba. During the previous sitting Her Ladyship Justice Dorinda Smith-Arthur cautioned the defendant Mister Kofi Wusu, against any deliberate attempt to delay proceedings, warning that such conduct would result in heavy penalties, the family commends the court for its fairness, professionalism and commitment to due process. Nti ɛyɛ ɔtɛmmuafoɔ ɔtena akonnwa mu ɛyɛ nnora ɛwɔ Kumasi High Court no yɛfɛ no ɛyɛ Owura Ayere Dorinda Smith Arthur, mmaranimfoɔ panyin paa no, wɔde wɔn kɛseɛ paa de kɔma abusuapani Mister Kofi Busu sɛ wonim ne wonim wonim ne wɔahwɛ ne yie na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ ne ho delay tactics bi, kɔtɔ subaa bi, akyekyedeɛ subaa bi ne ade sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛma kɔɔto nsɛnsɛm ntena ase no bɛtumi adelay a anhwɛ yie a eh, sobɔ no bɛbɔ no yɛ sobɔ ketewa koraa nti wɔn make sure sɛ wɔbɛkeka ho no nneɛma biribiara no proceedings no biribiara dɛ akɔ ntɛm waano waano

wɔ gyidie paa wɔ Ghana mmara mu sɛ wɔbɛhwɛ na biribiara de akɔ so yie. Na saa anamoti a wɔtu no yɛ anamoti sɛ wɔde gu daluma no mu ase na mmom no wɔde tu saa anamɔ sɛ na bɛyɛ bɛtumi aprotect mmaa a yɛaware wɔn mmara kwan so. Sɛ bɛrima ware ɔbaa wɔ mmara kwan so akɔtintim krataa wɔ kɔɔto no, saa bɛrima no ho kwan sɛ wɔbɛsa afa ɔbaa no akyi akɔware ɔbaa foforɔ. aber a saa awade a edzi kan no da so wɔ hɔ a yenntwitwaa mu. Ntsi dɛ Lumba the same thing na na ɛrokɔ so. Ɔawar akosua sɛ ɔwɔ Germany mbra mu na ɔafa n'ekyir abɛtsena Ghana na ɔabɛwar ɔdɔbor no no wotootootootootoo. Ntsi sɛ saa case wei sei no wɔdzi wie a, mbuae a ɛbɛkɔ no, bɛtumi asɛ wo asɛ president ɛna akɔ court mu anaasɛ mmara mu a there can never be any ruling without president sɛ ansa na judge bi a ɔtɛmuafoɔ bɛtumi abu asɛm bi ano ɔwɔ sɛ ɔhwɛ president nneɛma di ka akɔ the same similar matter no how a ɛsii mmere bi atwam no how a judgment kɔɔɛ nti saa asɛm danumba nsɛm yɛ kɔ so no sɛ wɔtumi bu asɛm wie na sɛ obi anya ne ho ntease a ɛbɛsɛ ba sɛ legal president a daakye bia no sɛ bɛrima bi waree ɔbaa bi wɔ mmara kwan so na saa barima no fa ɔbaa no akyi kɔware ɔbaa foforɔ a, Dalumba case wei na ɛbɛda hɔ sɛ scenario a ɛbɛtumi agyina so de abu saa asɛm na ɛbɛsi in the near future no. Nti ɛyɛ paa sɛ Akosua Sɛwa ɛretwe saa asɛm wei wɔ mmara kwan so sɛne bɛyɛ bɛsɛ wa sɛ precedent ɛde ama awarefoɔ biara in the near future. Nti bɛrima woware ɔbaa no de kɔhyɛ kɔɔto sei paa hunu sɛ saa awadeɛ no ho twitwaa mu a wɔ mmara kwan mu a wonni ho kwan sɛ wɔbɛkɔ akɔware ɔbaa foforɔ bi abiem. Wɔse family statement, wɔse my only wish is that my husband is laid to rest with dignity and respect he deserves according to the law that is my sister Kosua Sɛwa Fosu, widow of the late Mr. Charles Kwadwo Fosu nti. Ɛyɛ Kosua Sɛwa no, ɛyɛ Dalumba yere panyin a wɔdi ka ɔware no wɔ mmara kwan mu no. Wɔse n'adesrɛdeɛ ne ne koma so adeɛ nyinaa ne sɛ Obetumi anya ne kunu korabere. Na obenya ebu a ɔdeserve. Na mesɛ saa a wati mu aka me ne yɛn kɔ ha yɛn ba ha no ɛmoa. Na mmom sɛnea ɛbɛyɛ a nokorɛ bɛda adi nti no ɛna asɛm a mepue kɔ sɛnea ɛbɛyɛ betumi awie ne yɛasie da no ba nokorɛ nokorɛdie kwa so yɛ obiara benya n'asomdwie. Kɔ da no ba nye nipa ketewa saa. Ghana na yɛn support ne ma nka da no ba no nka ɔyɛ Ghanafoɔ Michael Jackson ankasa. Nti ɛbaa Danuma so nua baa pɛn a yɛfrɛ no Mrs. Ernestine Afosu Brempoma no so a, ɔno so de nsɛmfua kakra ka. Ɔse, We are confident that truth and justice will prevail. This case is not only about our brother but also about protecting the rights of women who are lawful spouses in Ghana, we believe that through the course, fairness and respect for the deceased will be upheld. Nti Daniel no ba nua baa panyin na ɛfɛ no Mrs. Enis Nefo so no kyerɛ mu sɛ saa asɛm yi wɔn twe no kɔɔto asɛrɛ ne abasa no ɛnyɛ sɛ wɔn yɛ for the interest of wɔn nua bɛrima no nko adaabi da na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛma ɔbaa bi a ɔte Ghana baabi biara yɛ a bɛrima ware no mmara kwan so wɔ kɔɔto ase nsa nkrataa no ebetumi aprotect no sɛnɛ bia bɛrima no ntumi mfa n'akyi nkɔware ɔbaa foforɔ nti ordinance marriage no wei saa asɛm mu ɛkɔ pm court no ɛba bɛhyɛ ordinance marriage mu kena nti woyɛ aberante na wasi so no akɔware ɔbaa no kɔ pm court ɔhu sɛ daabi sɛ ɔyɛ ɔbɛrima apɛ sɛ wontumi ware ɔba baako deɛ a ɛneɛ court ho deɛ ɛmfa ɔbaako kɔwura hɔnom wokɔyɛ ne ho ade wɔ fie na na ɔpɛ wɔ bi atena Because asɛm wei ba sɛ ba sɛ president sɛ no bia daakye bia no sɛ asɛm bi ɛti sɛ ɛba bɔnten pɛ ɔsɛ judge ne lawyers no kɔtwe saa docket wɔ di ba na ɔmo hwɛ sɛ n'anim asisi ɛde ɛkɔ nti abusuafoɔ ɛsɛ ne di kaka mu justice dorinda smith arthur ɔtena sɛ ɛyɛ nnora wɔ kumasa high court no wɔtu asɛm da hyɛ da sɛ Twenty eighth October twenty twenty five ɛna wɔn bɛsa atena asɛm no so bi nti the BBC Ghana yɛne edi asɛm no akyi yie paa yɛne di asɛm no akyi yie paa nti deɛ ɛbɛkɔ mu biara no yɛde ho update nso yɛde ɛbɛbrɛ da nuba nsɛm de yɛne di akyire yie paa because wɔyɛ Ghana no wɔyɛ yɛn dehyɛ kronkron wɔyɛ national resource ankasa ti mɛmɔ remfi sɛ wɔbɛ subscribe to the BBC Ghana yɛbɛsa abaa no ase biem.